To piny koru kama to weche tek, weche tek. Ofisa rade gi weche matek, weche tiendgi dongo dongo ma chaka ne gi cases moko manyawe kagi. Mm. Kalamba cha nyawe kanye. Oh, wuod Kobura. Hey. Eh. Agamna kalam cha tiek go cases gi chon. Ada dok madho chai. Timoro timan go ka peka peka. Kangini nyithindo gi abro timo nadi? Ok ang'eyo pod chanda wachni ma kabiro kukiny to nonyulo to moro be ni kurutu. moro be tigi rwake tiendgi ka ni solo nyathi momenyo this ka ba bosedonjo ti onyulo kes nadwa nang'i maber moko boketo ni ni ndulme koe piny ni ndulme koe piny kama mone maluokre to wach ni nyaka ang'i maber ok abi yie gi wechegi wach ni chand ero ret gi kom kelane kombego dhi nyina kodero kacha ka gichwako kong'o kacha ng'eni sa gichiegni golo mo- mo- moro kanyo adani dhi amak gi gon ba dhi amadhi e kong'o kamwaneno pire cha ji ng'iyo kong'o to an ng'eni ko kaka an chief ng'eni ji ng'iya ni to daka methi retane e reti areta nyadundo reti in be ang' nagol nus moro Ochieng. Hey. Nena chief. Ah, chief awe chief. Chief ng'at sirikal ni bedo ma e puodho ya. Kwana ang'o motimore ka? Chief. Hey. Jodi bedo ma e puodho yawa. Ah, isedonjo.

Eh. Eh. Jatelo to tek manade? Otek, wan sirkal wawinjore gi weche mang'eny gokinyi. An kendo achwanyora. Eh. Kendo achwanyora kabisa. Sama moko nie gweng' ka nyithindo adek. Eh. Ma kurutu. Ah? Onyulo. Eh. Kato gimoro mabedende pek solo. Nawacho. Nyithindogi ok beyo. Ah, koni kesni nyithindogi chanda e ofis. Kesgi awinjo pile. nyithindo go kala kala bath dala wa chief eh. bath dala wa kanyo eh. nyimine na ang'wen olal makata sani jumbe ariyo ayayayayayayayaya ma kes ni adwa natiek mana sani dichiel mama e eh. wagoch ne ng'ani obi sani sani sani wagoch ne go obi goch ne obi agoch ne go obi sani kes ni adwa natiek atika sechegi mondo atiek kes no dichiel Agocho gocha sani nikech nasewinjo wach onyuolo gi koruto no. Adwa na tiek dichiel. Alo, fundi. Makos. Reta ne ka sani ayudo ayudo kes machal gi macha cha te adwa na tiek gi sani dichiel. Reti. Abira si mana wuok, abira bira kan kana. Re- Ringa ringa ewi koki. Eh, Ma wach nego mana rito. Aya. Mana rito. Aya. Sawa, sawa, abiro. Aya. Haya. Wachno tek. Nyaka tatwa wachni matieki kawuono ang'eni to nyithindogi. Kata kadwa to adargi e gweng' ka. Adwa na golgi. Kech aolgi wachni okinyi godhiambo. Kinyi otieno koruto, nyulo, sijui solo. Idhi kata Eh? Rwanda. Ok adwar neno gi piny Kenya ka ka tek to awuo gi Museveni omgi gi, gi pur rabolo Uganda. Kiwe kata mano chief, Eh, chien kae, eh, chien kae higa manyorumo ni. eh, Nyithindo gi nyicha okawo pesa kuoma ka nitie ruk- re- recruitment mar polise. eh. Eh, Koro rid mar police. eh, Eh, gibiro amiyo gi pesa. eh, miyo gi pesa. Amiyo gi pesa, Ehe. ni nitie chance mar recruitment. Recruitment ni idwa dhi gi class ni auchiel ni wuod joka ng'ani ang'eyi maber. Ooyo chief. Eh. Ok an. Ok in. Ok ing'e ni kacha to tije ng'eny. Tich to ng'eny kacha kar sirkal. Eh. Eh. Kae to dalawa kacha cha. Eh. Guogwa mokampo cha nyonyuol. Oholo nyithindo. Oholo nyithindo. na moyiech. E ma nyadwa no kaw to oterna kucho nikech kacha ng'e ni nitie polise ma dhano to nitie polise be maguogi. Eh, tinde wini nyaka polis dogi nitie ka. Eh, Eh. mano ema nyadwaro ni gitimna. A- Awinji baba. To pesa na olal aseritogi ma nyaka nyachak ritogi. Gichamo pesani. Gichamo pesa na. Koro iwinjo? Eh. Kes no adwa na tieki. Ok nyal tre, mano gima ok nyal tre. Ka gisekawo pesani, Mano gima kata koro ofisa loro ka nitie kama dhi yudo gi sani. Wadhi adhi kata seche gi wuogi. Wadhi wadhi wadhi dhi manyna gi. Eh. Nyithindo gi nyaka imaki. Ma nyaka maki an kata koro ofisa loro. Weche go hawana weyo baba. Solo lakini. Hmm?

Bakuruto dwa buda. Eh, ba- a- a- a- apenji. Mata gima tin moko e budhe ga na we Dakika achiel. En mit maber rumo to- na, ata- apenji ne. aneno ya aneno ga ni. Oh, apenji ne. Oyulo. Jaber ng'eyo ting'o nyaka ng'oga. Iriambo. Eh, nyaka gi Bible. Kendo en gi kibride. Nyaka kibi. Kibride ariyo. Koso mano en gine. Yan dong wacho ka ni nyiri gin malaika. Mm. An angel. Koso en angel, angel of death. Koso dhi wang'o. Kech en gi muma to en gi kibrit odhi wang'o ji e polo. Oh, asege. Mm, mage jomoko ma wang'o joricho ka. Eh, winyi winyi winyi kaka medo jokes no. Winyi kaka medo jokes. To gino ma ng'iya. Kurutu koro dhi marach koro to nego tiyo. Koro en mochoma picha. Achaka dhi nigi gija. Dong mano nadwa na tiga gi kibija dong agin kibija ariyo. Chaki ma gin Adwa na ariyo. tiga gi kibija go temo da wang' go gigo te. Kado kodi dhuolo mach maduong'. Koro jere fire. To Koro en- wang' ni, to wang' ni. Mm. Mana chaka wang'o gi kibrit modong' cha.

Mano giwacho ni mkati gi wawuon rego nwa chamo ka ji ka ji kalo ngich wasepudho ka. To kuru to tingo gi, kuru to tingo gi. Chacha ni kuru to tingo gi. Eh? Wacha. Useneni. Awan sawa, awan sawa, awan sawa onge ng'ama biro. Onge ng'ama biro. Onge ng'ama biro. Onge. Eh, mani to kori, ma ma koro nyaka. Ai ledi. Eh, in imiting'e gi guon ya. Vinaita makoni, makoni, makoni. Hivi gani ya? Eh, eh. Ni makoni odagi nyiso makoni. Makoni odagi kelo wach makoni. Koni koni. Koro koni transfer wach ne koni to kono dino riwo kurane mondo winj wach. Winj wach ne. So lengeni chi wacho gani. Mano ang'o manie wiyi no? Ang'o Ing'e ni bwoga mane mbaka mane no? kwani obedo nade? Iko mbaka gi ng'ama pache tin nade? Pache tin. Pache ok Kare mage tango ma usogi. Koro in nyaka ne- ne, owena gimoro amora nyaka Bana ka pasa. yudi ni pache tin.

Rada safi. Acha kizungu wala. Mane ne ne man- mano kizungu miluongo ni ade ni melolosis. Eh, ng'ato nobiro nwage dhok no, bana dhok ma koro tek ok winjre kata ba. Ng'eni ka ng'ato oyudo gi kanyo. Hmm? To ng'eni gidhi nyamo ng'we. Kabudi ni jugu nyo. Adhi anyam na nindo pod ah pod pod wan kae. Wan aweni wasechiko na adhi nindo. Ng'ato Mano dwa- ni no ng'ato old dhi boy. modho nindo kendo ki- bang' man. Anpiga ile mama do. Bwana Zolo ana bang kilu chiel ah, maga tango. An chon no kanyem, pare ni ne mumi anyem. An ka na nyemu. La kane rama mo to wi abara marach. Iriambo. Mm. Ariambo na. An ngina se dak muno ni kata chamelel, kata mami gori. Mm. Janyemu ka ng'yo wang'e kama, mm. tanena nena. Ise nyemo, kendi chalo kama nanga manyamu menywere. Makata mayom minena ketigo mar jo agriculture ni. ma ng'e ni chuno ni gachona nyemni ani nyem nyem sarach jogo ng'e ni oseritowa ma Ah, jalo mine naketo sani ma sani neno wanyemo godo e yoni ni chon ni dwa- ni dwa ni wan- ni kwadhi nyemo to wapondo tinde kama ne giparo ni waponde no ema giyudowa nyem ng'ama ohero to tim gima dwaro ni gweng'ni ni ok dineni kata kinyemo ni kinyemo iparo mana ni kwalo niang ng'ato be ban kata king'iya chalo ng'ama onge ga pesa Kwani gweng' ni bipidhe niya? Ah, koro nyema nyema ni an an nyemo nyalo tama nyiewo niang'. Ni kata mana sani yende nini ni kwa nyemo to nyaka wabibi wapondi. Sani wadwa mana nyeme yo ka. Nyemna. Adwa na wagoni mbaka no tinyemo. An kok inyem tinge niang' iwang'e. Kati wacho itinyemo kata kake kae. wayie ya chuth wayudore jonyemo ah, ok en gima ber pare ah. ka nyamo niang' ni mm. ok onego bed ni wuoye atime ang'o in da ka wuoyi mari minyamo ni misenyamo mang'eny to ng'ato ng'ato nyamare en mana ni koro wamiyore moral nikech wanyemo kamoro achiel ok mane moral na weni niangi ni nyam kendi ani be aka niangi nyam mm. Nyamo gi ng'ato iwe ni an mano gima nopuonja. Nyame nyame ni ng'ato kata onyame mare. Kurutu. Ha? Kurutu. Ha? Nyama nyama onge kama biri winjo. Hmm, to kiwinji. Eh, konyulo gire musiye nwa nwa nyem. Ito koli luora ngo. Ha? Ano kadwan ni ankoro. Dong ise wuoyo na marach. Ah, okawuoni marach be. Mokwongo ni in kata gi shida ni ni ni ni wanyemo to nyulo giro chung' kanyo. Kwani ni nyemoga, unyemoga mane group. So kuma gosiepe ga dong nyaka ging'e ni ng'eni ka wang' one ni koro nanyimo kenda to wang' ne par kata ni oni samoro ni koro an an- koro an an anyimo kenda an timbe ga richo. Ok emomiyo ineno ka wan wanyimo e group kama. Koro ni to niang' ang' ni nyibukri dwa nyamo niang' niang' full di nyam chakre wiye nyaka piere. Di nyal kata in. Mi nyam wiye gi miduoge duoga piny nyaka piere ku. Di nyal. Nyamna gi minyamo na. Ne ni ano ka ero nyemo. Kare ambo ka dhi tieko mai. Nyaki konya nyame. Ayer. Mm. Inyie kaka jalego luongo ni ang. Mm. Ni tiang. Ok da luong ma. Gima mit ni ne bukore na luongo ni tiang. Tiang bando. Nyang. Idagi. Chief, chief, waika. Luong e luong kuru bana. E e bana de joku. Awe maka. Mkati wa be. Ah, siasa masando kudu dingo se kao penya. Mana picha kipenya. Kaw piny. Mano ok chak penji kendo. An kosekaw piny baba. Raila Odinga be nitie ng'ama piny gadier? Ah, onge. An pok aneno. Kata dwa ni kosekaw piny modo modonje tel maber. Mm. To fisa ni aloso motegno mondo an be ayudie mo. Oh. Eh, nyote jogo kwalo piny ka malik ma gikwalo piny. Ma penji. Mm. Macha neno ng'a? Aneno wang'a aneno ang'o? Macha dong' nyathi manwa dwaro. Ma chopwa ne. Ma en. We, we wadhi. Wadhi yani. Muma mane misomoni? Ha? Muma mane misomoni? Jaduong'. Bed gi ka, chori gi ka, bed but osiepni ka. Apenji. Baba ok kamano. Dong' nawe i dala. Dong' wan wapuonjore mana nini, mana biblos matin. Biblos mane? Dong nyathini ni ting'e no war, koro sani en owuotho komanyo jom- joma richo mondo mano e gima gi- Nyathini i- in e kurutu. Mano to ah, Asewinji un ka nyithindo adek, asewinji An ka wuotho ga konyulo gi ng'ane kende. Ema Gisoyo, anene ma tadek dwaro no. miwacho go. Erego. Tadek miwacho go. Adek gi koruto onyulo solo sana yudi puonjo nyathina ni ni som na muma. Sipna ni otimo ang'o? Ni somo ne muma mane? Ang'o mutimo ka ni ni ni iluoko sen. Ok en kamano baba. Chief dongonge gan pok iwinja kata natim gimoro marach. Wach mano ok adwar winjo. In amaki.

wuoth wadhi wuothi